Önümiňi öndürdiň ýa-da ösdürdiň, hilini şeýlämi, elbetde, esasy maksadyň indi satmak bolup durýar. Satmak üçin nämäni bilmeli, nähili metotlary ulanmaly diýlen ýaly soraglar ýüze çykýar. Elbetde, kompaniýalaram muň üstünde işläp, aýratyn bir departament öz içinde, umuman, meýdana getirýärler. Şoň üçin hem ýaňky satuw, marketing we onuň mazmunyna düşünýän aýratyn bir adamlary, işgärleri öz ýaňky kompaniýalaryna alýarlar. Iňlisçe muňa sales marketing and kontent diýilýär. Elbetde bul ulgama degişli ine öňe çykjak hünärlerem şular diýip bellenýär. Social media assistant, sosial media, sosial ulgam, sosial ulgamyň kömekçileri şoňa düşünýän uman hünärmenler. Growth Hacker, ýaňky haýsam bolsa bir ulgamyň, web saýdyň ýa-da bir önümiň ösüşine kömek edýän hekerler. Customer Success Specialist, müşderileň ösüşine, müşderileň köpelmegine kömek edýän hünärmen. Social Media Coordinator, bul assistanyň koordinatory, kömekçisi, umuman sosial mediany alyp barýan müdir. Growth Manager, bu ýaňky Growth Hacker-iň müdiri, Sales Development Representative, bul ýaňky satyş bölüminiň hünärmeni, Digital Marketing Specialist, ýaňky digital marketing hünärmeni, şolara düşünýän, şolary gurnaýan hünärmen, Commercial Sales Representative, bul täjirçilik bölüminiň wekili, Business Development, işi ösdürmek, işi dolandyrmak, umuman işleri alyp barýan hünärmen, Customer Specialist, müşderiler bilen işleşýän hünärmen, Content Specialist, Writer and Producer, umuman bir önümi öndürmek üçin, bir önümi reklama etmek üçin şoň kontentini düzýän, içindäki hatlaň nähili bolanyna has müşderiň ünsüni çeker ýaly boljany şu wagtdan çaklaýan ýa-da pikirlenýän, maslahatlaşýan we ony öndürýän hünärmenlere diýilýär. Digital Specialist, digital hünärmen, ulgamdaky bolup geçýän zatlara düşünýän, Chief Commercial Officer, ýagny täjirçilik bölüminiň başlygy, E-Commerce Specialist and Manager, e-marketing üstünde işleýän we onuň müdiri, Head of Digital, ýagny digital bölüminiň başlygy, Enterprise Account Executive, buhgalteriýa, buhgalteriýada hasap, baş hasapçy diýsegem bolýar, buhgalteriýa bölüminiň başlygy, Iň soňkusam Chief Strategy Officer-am, ýagny strategiýa bölüminiň başlygy. Şul hünärler hasam öňe çykar diýip bellenýär. Sebäbi strategiýada gaty zerur we möhüm meseleleriň biri. Hakykatdanam beýleki bäsdeşleňden saýlanmak üçin belli bir strategiýadan üstünde işläp, şoň bilen ýol almaly bolýaň. Şoň üçinem şolar ýaly hünärleriň hasam öňe çykjagy häzirden bellenýär. Elbetde gerekli boljak ukyplar hem şular diýip bellenýär. Digital marketing, ýa-da digital marketinge düşünýän, bazarlama düşünýän, social media, sosial media düşünýän, business management, ýa-da iş dolandyryşyna düşünýän, digital literacy, ýa-da digital sowatlygy bilýän, düşünýän ukyplar, Advertising bulam ýaňky reklama bolýar ýa-da türkmençe mahabatlandyrmak bolýar. Hakykatdan hem ýaňky kompaniýalaryň hasam üns berýän bölümleriniň biri bolupdyr. Ýörite şolar ýaly bölüm hem bar. Reklama edýän bölüm, departament bolýar her firmada. Sebäbi reklama bilşiňiz ýaly ýaňky firmaň çykdajylarynyň belki-de ýigrimi-ýigrimi bäş göterimini çykdajy edilýär. Reklama elbetde näme üçin edilýär? Bir önümiň birine tanatdyrmak, birine görkezmek, näçe köp adama ýetirip bilseň şonça gowy hasaplanýar. Şoň üçin hem ägirt uly pullar aýrylýar. Eger mysal hökmünde bermeli bolsa, mysal üçin, iki müň on sekizinji ýylda dünýä futbol çempionaty geçirildi Rossiýada, ýadyňyza düşýän bolsa. Ýaňky ýaňky oýunlary tomaşa edýän adamlaryň sany bolsa üç ýarym milliard diýip hasaplanýar. Pikir edip görüň, üç ýarym milliard umumy dünýä ilatyny alanyňda şoň ýarysy bolýar-da. Ana şo taýda, mysal üçin, bir kompaniýaňyzyň e, reklamasyny berjek bolsaňyz, bir minutlyk reklama üçin 100 müň dollara barabar pul tölemeligiňizi aýdýarlar. Elbetde, bir minutda siziň ýanky kompaniýaňyzyň ady şol aşaky setirlerden şeýdip geçip diýýär. Bir minutda geçen üçin hem 100 müň dollara ýakyn pul tölemeli bolýar.